Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, KFC, Mayoka Spas,

Father Martin Mikallef l għenet nixtieq ngħidlek grazzi ħafna xina naf li illum qed nirrekordjaw nar ta' ħamis tajjeb u nar ta' ħamis hija ġurnata Lof tiegħi. Lof tiegħek.
Għax jina meta saqsejtek, saqsejtek, kemm il-si għanda l-ġurnata tijak, inti għatli il-ħamis, ġeneralment. Provo ma ndaħħal xej. Pero ġit wahda.
U għacċettajt li tiġi għal-podcast. Tajjeb, grazzi, ġvinajlek vera, grazzi, x'naf kemm importanti din il-ġurnata tijak għalik, għax ovvjament kif ħanitkelmu vera meta jinsaqsejtek kemm il-si għanda l-ġurnata tijak, vera kontet insaqsik dik id-domanda, għax ħafna affarijiet laħaq maħħom. Mela, inti lek direttur ta' Dar tal-Providenza eh, mill-2008, 16 sena. persuna għalfejn tiġi tgħix id-dar tal-providenza?
Ikun hemm ċirkustanzi differenti. Waħda minnhom hija li jista' jkun pereżempju mitu l-ġenituri u persuna ma ma ċanda min jissapportja 24 sija. U allura jekk f'daw iċ-ċirkustanzi jista' jkun li l-aħwa jiddeċiedu li jfittxu servizz residenzjali. Illum hemm diversi servizzi oħra, pereżempju, li jkollok support eh, fid-dar tiegħek stess. Ehm, u li huwa l-iktar ħaġa ideali biex inti tibqa' tgħix fil-familja, imma jista' jkun hemm ċirkustanzi li dan ma jkunx possibbli wkoll. Jew inkella mart, mart fil-familja li minħabba fih il-ġenituri ma jkunux jistgħu jagħtuk is-sapport meħtieġ għax jibdew jixieħu jikbru u allura jibdew jaħsbu biex it-tifel jew it-tifla tagħhom ifittex servizzi residenzjali idealment f'post li jogħġob lit-tifel jew it-tifla tagħhom biex tkun l-għażla tal-persuna. Imma ovvjament is-servizzi residenzjali huma limitati f'pajjiżna u allura id-dar tal-provvidenza hija waħda mill-options li wieħed jista' ifittex biex jingħata dan is-servizz residenzjali. Xi kemm għandkom residenti bħalissa? Id-Dar ta' Providenza tospita 115-il persuna fid-djar kollha li għandna.
U x'inhi l-età, l-average age ikollok tgħid ta' min qiegħed hemmhekk? Ekku, fil-bidu meta bdiet id-dar, 60 sen ilu l-ewwel residenti kienu tfal. li Tfal.
ekku li kienu jinġiebu minn min St. Vincent de Paul, ħafna minnhom. Ehm, sfortunatament eh, ma kienx hawn servizzi għal residenzjali għal persuni b'diżabilità li jkunu tfal. Ovvjament dak iż-żmien kien hawn ħafna preġudizzi. Żomm ġifieri tfal kienu jgħixu hemmhekk. It-tfal kienu jgħixu f'San Vincent de Paul. U ġew. 60 sen ilu qed Għalhekk ngħidu. qed ngħidlek jiġri 60 Li ma kienx post adattat għalihom żgur. U Dun Mikiel l-ewwel residenti ġabhom minn minn minn St Vincent de Paul.
Għax ovvjament 60 sena ilu Ekku. naħseb ikollok tifel b'diżabilità. Illum ta' id-Data ħbieb.
Provdenza toffri residenza lil persuni adulti biss minn 18-il sena 'l fuq. L-average age huwa qisu 40 jew 50.
Qisu meta l-parents tagħhom. Hekk ikunu kibru.
Ikunu kibru ma jistgħux. Ekku.
Naħseb ta' serħan il-moħħ li tkun taf għax naħseb dik hija l-iktar meta ssaqsi ġenitur ta' tfal li għandhom diżabilità x'inhi l-iktar ħaġa li tbeżżgħek naħseb l-iktar risposta s'issa komuni hija meta nitlaq jien min ħa jieħu ħsieb Pero s-sabiħ u aħna knemnu kol anke rifless fil-konvenzjoni tal-ġus maquda drittijiet tal-persuni b'dizabilta li l-persuna b'dizabilta għandha dritt tgħix fejn u ma' min trid toqgħod. U allura li jkun hemm options differenti fil-pajjiż ta' fejn persuna tista' tmur tgħix jew addirittura tibqa' tgħix fil-dar tagħha stess, illum nitkellmu ħafna dwar il-bżonn ta' assistenti personali li l-persuna jkollha living wage biex tista' tibqa' tgħix fid-dar tagħha ma tkunx tiddependi minn ħadd. Dawn huma servizzi li huma importanti li jkunu miftuħa u dak li jkun jagħżel mbagħad ovvjament l-option li jrid hu. Allura x'tagħmel inti eżattament bħala direttur? Hekk għandek tgħid il-ħelu? X'tagħmel int? Suppost.
Suppost, tara ġedda.
Mela, bħala direttur ta' dar providenza nikkordina l-operat kollu ta' dar ta' providenza, ġifiri l-amministrazzjoni u nara li l-bżonnijiet tal-residenti qed jiġu catered for u ovvjament barra minn hekk u mbagħad barra l-amministrazzjoni hemm l-aspett tal-ġbir tal-fondi allura isni mejda tal-qubbajt kultant immur minn attività l-oħra fejn jorganizzawlna xi attivitajiet daqqa xi anniversarju ta' tieġ u li flok rigali jkunu jridu jagħtu donazzjonijiet jew jew xi parti ieħor ta' xi 60 sena pereżempju jew xi 80 sena jew anke disejn ġieli. U allura tkun tmur għal dawn l-okkażjonijiet. Isek inti isek il-glu.
Hekk, li twaħħal kollox, hekk, kollox imur għandek, hekk, inti, inti, jisek Spider-Man. Hekk, u tara li l-affarijiet miexin tajjeb u li s-servizz huwa servizz ta' kwalità, fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hemmhekk u biex il-residenti li jgħixu fid-djar tagħna ehm, ikollhom ħajja dinjituża, ħajja li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Xi kemm ikolkom bżonn flus fis-sena? Għal xejn Vincent de fuq għal Dar tal-Providenza. Nispera ma ntikx qata. Għandna bżonn madwar 7 miljun ewro fis-sena. Jiena għamilt il-kalkoli tiegħi, jiena Mina meta għedt li li seba' seba' miljuni għamilthom division by kemm il-ġurnata għandna fis-sena li jiġu 19,200 a day. Ekku.
Kuljum.
Fiex għandkom bżonn, fiex jintef? Ovvjament l-ispejjeż jiżdiedu kull sena. Ehm, il-persuna, kull persuna li tgħix hemmhekk għandha l-bżonnijiet partikolari tagħha u l nippruvaw nwieġbu għal dawk il-bżonnijiet. terapiji.
Bħal kull persuna oħra fil-familja ta' fint, anke familja ta' ħamsa minn nies għandha ħafna affarijiet ehm, u privatijiet ta' tfal u ġiri l-emmula u attivitajiet u ħruġ. Mhm. Ehm, persuni jiexu fid-djar tagħna għandhom dritt ukoll li jkollhom ehm, dak li jixtiequ, li jirrealizzaw l-aspettattivi u x-xewqat tagħhom, u allura rridu nwieġbu għal dak il-bżonnijiet. Allura għandna s-servizzi kollha li possibbli, ovvjament ma tistax tagħmel il-mirakli, imma jekk dak li jkun għandu tieġ tal-familja naraw li nwassluh għal dak it-tieġ. jew okkażjonijiet oħra. Mbagħad id-dar toffri diversi servizzi ta' attivitajiet matul il-ġurnata għal dawk li ma jmorrux pereżempju ċ-ċentri ta' matul il-jum. Attivitajiet ta' crafts, eh, ċentru agrikolu, il-kwamar multisensorjali, il-pixxina terapeutika, id-drama li hija xi ħaġa li r-residenti jieħdu ħafna jipparteċipaw fiha. Barra minn hekk, ovvjament għandek it-trasport, allura trid ix-xufiera ehm, li tixtri l-vannijiet u ehm, meta il-van nimur tissewwieħ, maintenance tal-post, dejjem għaddejjem b'rinnovar tal-post. Tifhem l-ikel, l-kċina, l-laundry, tifhem. Never ending.
Ekku. Never ending.
U dawn il-flus kollha donations. Il-parti l-kbira kollha donazzjonijiet. donazzjonijiet.
Kif 7 miljuni? Fil-fatt jizaqsejtek, għatlek, għatlek, kemm xi kemm tagħmlu mill-maratona? mill-maratoni. Ekku, il-maratoni forsi joffrunna 200 miljoni fis-sena ġifiri, mux. Imbagħad tietu tagħmlu qisu 5 miljuni oħra matul. Però. Imma il-poplu Malti Għawdxi eh, dar ħobba u kuljum jiġu nies jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Eh, id-dar miftuħa Dejjem ikun hemm xi ħadd li jist jilqa' donazzjonijiet. Però kif diġà semmejt iktar qabel ikun hemm anke dawn l-okkażjonijiet ta' riċevimenti, anniversarji fejn dak li jkun jagħżel li flok rigali Jitlob in-nies biex jagħtu donazzjonijiet lid-Dar tal-Providenza. Ikun hemm ukoll kif nafu, per eżempju, xi ħadd imut, jitolbu li flok fjuri jagħtu donazzjonijiet.
Jew wirt? Jew wirt. Il-wirt u xi ħaġa importanti ħafna għaliex ħafna drabi tgħinna biex to break even kif ngħidu bl-Ingliż. U kellna sitwazzjonijiet fejn konna darna mal-ħajt u mbagħad Fi żmien eh, il-COVID għat li. Fi żmien il-COVID imma anke. Darba li kont tajt qalbek. Ekku, mill-aspett finanzjarju qatt ma tajt qalbex dejjem emmint fil-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawdxi. Imma fil-COVID meta l-attivitajiet kollha waqfu maluqin id-dar ehm, naraw kif se nkomplu nżommu r-residenti u l-ħaddiema safe. Ehm, taqta' qalbek, ehm, niftakar ehm, konċepilt il-ġaħat u għetlu għara ma nafx kan għamlu u ftit wara ċemplit li waħda għalt li għanna words ta' xaħat ejja għalli intukom iċċek. Insib żewġ miljuni u nofs. Ġifieri meta ma tiddubita mill-providenza t'Alla he will prove you wrong. Ehm, xi ħaġa inkredibbli. Inkredibbli ħafna u di meta kelli l-intervista ma' Angel ta' Puttinu, L-istess ħaġa qaltli. Hekk hu. Hekk qaltli.
Qaltli Mel, qaltli tibda taqta' qalbek u l-istess ħaġa. Qaltli jċempel it-telefon, qaltli u ħames minuti wara qegħdin joffruli, qaltli kien l-istess kien hemm wirt. Qaltli. Hekk hu.
Xi ħaġa. Trid tagħmel servizz ġdid u b'xi mod il-bambin jipprovdi l-flus neċessarji. Jiena meta nisma' dawn l-istejjer, fil-fatt tkellimna fuqha li aħna llum il-ġurnata ngħidu li ngħixu f'soċjetà li hija individwilistika ħafna, li aħna moħħna jien, jien, jien u x'qed nagħmel jien u ma jimpurtanix minn ħaddieħor. Però jiena nirrifjuta li nemminha dik meta nisma'. Le, hawn ħafna tajjeb u hawn ħafna ġenerożità. Però aħna qegħdin ħajja maġla ħafna, inkluż jienu naħseb intu kol, u rridu noqdu attenti li f'dilaġi tal-ħajja ma nħallux in-nies mal-ġemp. Mhm. Kultant il-familjari tagħna stess. Isna nedew u ninsew. Ekku, u allura meta insiru konxi b'ċertu bżonnijiet u ċertu sitwazzjonijiet fejn jien nista' forsi b'telefonata dak li jkun nagħmlu naqra kuraġġ jew nara kif inhu affarijiet ġar ħafna drabi ma li jagħmlu differenza fil-ħajja tal-persuna.
Fader, inti minn dejjem xtaqt isir saċerdot jew kont naqra imqarqat meta kont data kont tifel hekk ġieli skartajt l-iskola. Le, skartajt qatt ma meta kont pereżempju s-sekondarja. Dejjem kont nitlob li l-val ma jiġix.
Biex jidok l-iskola. F'ħames snin darba biss ma ġiex kien għamel maltem kbir. Ma dan semma kien ġifieri. Ma morniex l-iskola.
Isu, ix-xewqa l-insir qassis kienet anke mitfulija tiegħi, jien kelli tiegħu qassis li kont nammira ħafna. Sfortunatament ħallina meta kien kelli 14-il sena, mitta 5

Però mbagħad fis-sekondarja tibda tikber u anke tfajliet jibdew joġbuk. Eh. Allora dik option oħra, fim? Eh, mhux hekk.
Option A u option B. Niftakar nimpinġi d-dar kieku kif jekk niżżewweġ kif kif kif ħatkun. Qed tifhem. Kont taħseb hekk li trid tfal.
Ovvjaw, ah. jek tizzawġ, tkun tixtieq li kollok it-tfal. Eh, Pero, umbat, seminarju kien ikon għal tal-vokazzjonijiet u koll kien hemm Assisin, Don Franz Bonnici u l-mibki Don Don Franz Bianco li mit u kol miskin um, ta' 40 sena. Um, ekku propju meta sir diaknu jien ftit wara. U dawk kienu nies li tammira u tara saċerdoti oħra li qed jaħdmu man-nies u l-ġid li qegħdin jagħmlu u jisu tħoss li l-Mulej qed isejjaħlek biex tagħmel bħalhom. Allura, tfajliet u niżewweġ u Mbagħad rebaħ. Ekku.
U tangoda, eh, ġifiri, għax l-affarijiet li ovvjament tagħmel inti ftit hawn nis li jagħmlu l-ġit li tagħmel int. Però inti sirt deċidejt li sir saċerdot, pero minn fejġi dil-imħabba għal persuni b'dizabilità, għax bil-fors li ikollok imħabba lejhom biex tagħmel dak li tagħmel inti. Ekku, jien ma kontx konxju ħafna meta fiż-żożija tiegħi minn din ir-realtà tal-persuni b'diżabilità. Konna naraw xi ftit persuni b'diżabilità, pereżempju, jien naf fit-triq tagħna ftit il-bogħod kien hemm persuna li kellha Down Syndrome, l-iskola kellna wieħed deaf li kien jaħdem hemmhekk ta' ġardinar. U forsi okkasion li tara lil xi ħadd, imma Il-persuni b'diżabilità ma kinux magħna l-iskola, ma kinux jiġu l-mużew magħna. Allura. Esklużi.
E-, ekku.
Ehm, kien hemm l-iskejl speċjali dak iż-żmien u mhm. kulħadd imur hemm. Mhm. Ehm, u allura kont sajjem minn din ir-realtà. Mbagħad mhm. niftakar fis-sajf fl-ewwel sajf tas-seminarju konna morna nagħmlu esperjenza f'St. Vincent de Paul. fid-Dipartiment tal-Occupational Therapy. U hemmhekk iltqajt ma' ħafna persuni b'diżabilità. Mhm. U jisu beda l-interess fija fuq dan il-qasam. U bdejt naqra, kultant nattendi xi konferenza, niftakar kienu organizzaw fl-2000 Fl-1991 kien hemm konferenza interessanti ħafna organizzata mill-Vatikan, konferenza internazzjonali, u kont tlabt ir-rettur biex immur u konna morna jien u seminarista ieħor, kienet konferenza interessanti ħafna. U mbagħad Anke matul is-sajf ta' fint ikollna l-esperjenzi fil-parroċċi, u niftakar darba kont iż-Żurrieq u l-Arċipriet għedtlu nixtieq inżur il-familji fejn hemm persuni b'diżabilità. U iltqajt ma' 75 familja.
Ġo post wieħed biss. Ġifieri ġo ż-Żurrieq biss. U kelli l-opportunità niltaqa' magħhom, nitkellem magħhom, Ehm, nara speċi kif il-parroċċa tista' tintegrom u niftaħar kont anke għamiltlu rapport speċi ta' kif il-parroċċa tista' ehm, tkun iktar qrib ta' daw il-persuni ehm, x'jixtiequ jagħmlu fil-parroċċa jekk jixtiequ x'involvu ruħhom, kif nistgħu nissapportjaw il-ġenituri tagħhom, bħala parroċċa, kienet esperjenza interessanti ħafna. Li jumbat enitni anke biex meta nkun assis u kappillan, infittex li niltaqa' ma' daw in-nies. Għaliex meta tiltaqa' ma' daw in-nies tista' verament twieġeb għal bżonnijiet u l-aspettattivi tagħhom. Fil-fatt inti l-bira hekk għad li għad li U vera bqajt naħseb ħafna fiha fuq dil-familja li kellhom it-tewmin. Ekku, niftakar mbagħad ovvjament fil-parroċċa l-ewwel parroċċa li kont kienet il-parroċċa tal-Ibraċ. Ehm, u kont nara li niltaqa' ma' daw in-nies ukoll. Ehm, naħseb li provajt inkun qrib qrib tagħhom. U kultant, per eżempju, affarijiet żgħar, per eżempju, kien hemm persuna Nieqsa mid-dawl. Fhimt? Ħeġġiġtha biex tibda taqra fil-knisja. Fhimt? U bdiet taqra fil-knisja u qiegħda taqra sal-lum. Fhimt? Jiġifieri kultant il-persuna tkun trid inkoraġġiment u li taf li jekk tiġi l-knisja ħa tħossha welcome. U ttiha naqra ttiha dinjità, responsabilità.
Ekku. Dak li jkun ma tistax timponilu ovvjament, imma tissuġġerilu u dak li jkun jgħid nista' nagħmilha din. Iva. Aha.
Għax jiena kif kont kif anki dik li għatli li kellhom tewmin kienu kienu autistic u għatli il-ġenituri tagħhom f'għaxar snin qatt ma ħarġu jieħdu pizza. Hekk u dik esperjenza li baqgħet markata f'moħħi. Koppja li ehm, kellhom żewġ tfal bl-awtiżmu u f'għaxar snin Qatt ma marru jieħdu pizza waħedhom flimkien, dak li nsejħulu l-quality time. U allura daw x'kellhom bżonn? Kellhom bżonn min jissapportjhom ftit biex eh, ikun jistajtijom dak il-nifs li jisibu naqra break li jom nfusom. Mhm. L-lum għaw il-servizz ta' respite li toffri tanta jibda l-kaptan u entitajiet oħra u koll. Però l-parroċċa forsi jista' jkollha nies li jistgħu jmorru ftit jew joħorġu lil daw it-tfal jew adulti jew adoloxxenti biex il-ġenituri jistgħu jkollhom naqra nifs. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' għeluq sninu. U dan Mark!

Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. It should cost a billion to look that good Take it all off, it's pure It should cost a billion to look this good Check my technique All the pretty boys to the floor Million Gold, the new fragrance by Rabanne. U t-teżi tiegħek. Interessanti, teżi tiegħek inti għamilta
fuq is-sesswalità tal-persuni b'diżabilità. Persuni b'diżabilità.
Għalfejn? Mela, ovvjament Mir-riċerka tiegħi u hekk stajt nikteb fuq il-ħidma pastorali mal-persuni b'diżabilità, pereżempju. Però dan is-suġġett kien suġġett tabu ħafna, mhm. suġġett li anke ma ssibx ħafna materjal fuq. Mhm. Forsi għadu tabu sal-lum ukoll. Mhm. U allura rrit nidħol ftit f'dan is-suġġett. Interessanti ħafna li l-Konferenza Episkopali Ingliża kienu ħarġu dokument ftit qabel dwar iż-żwieġ u l-persuni b'diżabilità. U li għeni ħafna anke f'dan f'din ir-riċerka tiegħi. Hemm ħafna misconceptions li jirrigwardjaw is-sesswalità tal-persuni b'diżabilità. li xi wħud iqisuhom jisom dawn għandhom sesswalità, jisom dik il-frażi Eternal Peter Pans mm. li eh, huma ma jistgħux jidħlu f'relazzjoni, mhumiex kapaċi jidħlu f'relazzjoni, jew li mhux kapaċi jiżżewġu, jew li mhux kapaċi ikollhom tfal, mhm. jew li tfal tagħhom se jkunu persuni b'diżabilità bħalhom. Mhm. Dawn huma kollha misconceptions li ehm, u meta mhm. nara xi ħadd li jiċċellinġja dawn ehm, il-misconceptions vera hekk nieħu gost għax ngħid ehm, daw qed juru li s-soċjetà li dawn huma persuni bħal ħadd ieħor u għandhom dritt tal-ħajja sesswali tagħhom ukoll. Proset.
Kili kiku ma sirt sacerdot? Mhm. X'taħseb kont tissir? Ma nafx.
Ja, għandi xi ħaġa f'moħħi. Efimni, hemm ħafna options, kont inħobb ħafna l-medja. Mm. Ġifieri jista' jkun li forsi kont nidħol f'dak is-settur. Forsi xi kamera minn hawnhekk kont Kameras, qed tifhem u artwork. Imma bir-rispett kollu lejn il-kamera men, ġifieri, imma għandna bżonnok fejn. Dak iż-żmien
dak is-settur kont nara x'veri ġobni. Jew forsi xi stand-up comedian.
Nifhem, jista' jkun ukoll. Għajdilna fuq iċ-ċajt. Id-drama. li tħobb. Kont inħobba, ma ġifiri l-opportunitajiet li kelli namlu xi farsa l-mużew, ġifiri eh. qatt ma kelli opportunità nieħu sem ehm, f'xirex ta' ta' daħk jew hekk, tifhem ma insomma, jekk ikolli nagħmilha naħseb nagħmilha.
Inti tħobb, fil-fatt anke ktib ktib ċajt minn fuq Lambon. Lambone. Lambone. Lambone. Għasbis konna f'xi firi. Mela, ċajt minn fuq l-ambone. Minn fejġi. Minn meta kon zejr, ah. ċajt kont inħobbu u mm. nimmemorizzaħ. Niftakar mm. waħda mill-ewwel ċajtiet li niftakar kont smajta fuq television ah. ta' tifel li mar l-iskola u għamma ma għamilx il-homework u t-teacher qabditu u ah. għaltlu għalfejn ma għamilx il-homework u dak għalla Jekk inqatagħlna d-dawl miss, kif nagħmel il-homework? Għatlu Martin, x'qatt tagħmel? Alla mhux nara t-television? Għala kopi kbira. Ok.
Eh, nirrakkonta l-ħafna tfal li tex kemm jitku. Eh, eh, Ma nimmemorizzhom, mm. mbagħad kont nieħu gost inkunu klikka miġburin u noqogħdu ngħidu xi żewġ ċajtiet milli niftakru. Però mbagħad meta mort Kappilan Witilajn, qaluli l-ewwel ħaġa li qaluli. Eh, l-iktar ħaġa jisa importanti. Il-kappillan li kellna qabel wara l-avviżi kien jgħidilna ċajta ta'. Ġifieri titkompli għassa. Ehm, ma kienx problema li insomma. U kull nar taħat kont ngħidilhom ċajta wara l-avviżi. U jibqgħu sal-aħħar jistennew di ċajta mbagħad ovvjament nimmaġina jmorru d-dar jgħiduha lill-familjari. Ehm, kienet tinżlilhom għasel Umbat bdejt niktibhom, l taħjar niktibhom, bad diary, ehm, bdejt niktibhom bil-bajro, ehm, biex meta jkolli bżonn nfittex u niftakar. Forsi tagħmel naqra recycling ukoll. Ekku, ekku, ekku, xi nies jinsewa ċajt ħafna drabi eh, wara ċertu żmien. U mbagħad xi ħadd ittajpjahomli u kont qed nagħmel il-kors ehm, fit-2021 meta konna għadna magħluqin bil-COVID u anki ehm, billi kont ma niflaħx fit-2020 ehm, kont għadni rikoverat id-dar, bdejt il-kors tal-qari tal-profi tal-Malti online u prof mifsud insellimlu minn hawnhekk jekk qed jismana kien jgħidilna fil-break Min irid jaqra xi poeżija jew xi naqra proża qasira, jista' jagħmilha u jien ngħidlu xi ċajta nista' ngħidilkom. U bdejt ngħidilhom iċ-ċajt u kull nhar ta' tnejn bdiet tinżlilhom għasel diċ-ċajta. U daw li konna, l-istudenti li konna, ħeġġewni biex nippubblikhom fi ktieb. U fl-aħħar dan il-ktieb wasal. Għanna second edition taħseb. Eh, qed nikbu.
Bil-mod ma baqa baqa. Baqa ftit.
Pero inti mhux iċċajt biss, mela, tħobb tagħmel il-praspar. Ija, praspar dejjem. Imma mbagħad qishom il-praspar jiġru warajk ukoll. Għax anki issa qabel ma bdejna għadtli anki l-alarm neħħejt Mel mill-mobile u rrakkontajtli kif kont qed. Ngħiduhielhom? Ej, ngħiduhielhom hu.
Għax kelli tieġ u Ħal Luqa kien minn fejn noqgħod jien. Kien fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar u minn għamilli l-mikrofon u qaltli Tinsiex titfi l-mobile agħmlu aeroplane mode please. Qed tilgħu rajt mela le? Issa l-ġurnata ta' qabel kelli l-alarm fit-tlieta u nofs biex inqum għax kelli xi ħaġa fl-erbgħa. Pereżempju, għax kien is-sibt u s-sibt inħobb norqod ftit wara l-ofsinhar. U kif qed nagħmlu l-kunsens? Pruup idoqq dan l-alarm u ma kienx fuqi, kien fej il-microphone tal-ambone. Allura nstema' mal-knisja kollha. Ovvjament kena nerġgħu nagħmluha mill-ġdid. Imma insomma, ma jinsewix. U meta mort Ruma ħadd il-ġlekk ta' xi ħadd ieħor u spiċċajt bir-ritratti mal-Papa kollha bil-ġlekk saw fuq. Ekku. U bil-mobile ta' xi ħadd ieħor. Konna tellajna grupp ta' residenti ehm, Minħabba l-anniversarju tal-50 sena, kena laqa mal-Papa fejn Casa Santa Marta fejn joqotu, kienet laqa li nibqaw niftakru kull min kien hemmhekk, laqa mozzjonanti ħafna. U qabel morna għal-isfijiet Maltin nagħmlu qoddisa fil-kripta ta' San Pietru, ovvjament tlejna fis-sagristija biex inbidlu U ħallejt il-ġlek kemm kif ġejt lura qbad ġlek u lbistu. Mandu ngħid li nofsi li kellna ta' din iż-żjara tal-Papa, il-laqa mal-Papa. Ehm, ħad bidej il-papa, mbagħad para meta rajt ir-ritratt indunajt li dak ir-ritratt qasbis kien jiġi, ah, dak il-ġlek qasbis kien jiġini. Eh, minżilna Malta, U kien hemm mobile ġo fih dal-ġila kedda ta' minu, ħadd ma beda ta' minu. Ehm, u l-għada niftakar kien ġil prim Ministru għax li kienet ċelebrazzjonijiet tal-50 sena konna stidinna l-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni ehm, li ġie l-ġurnata ta' wara. U Xi ħadd qalli isma' dak il-ġid hekk qas jiġik ta. Għedtlu ma jiġinix. Għedtlu mela dak għalhekk sibt il-mobile ġo fih u ma nafx ta' minnu għax biddiltu meta xi ħadd. Bil-mobile b'kollox ħadd. Ekku, mbagħad ċempilna number minnu u kellimni assis għallina naħdem fl-uffiċċju tal-finanzi tal-Vatikan u għalli dak ta' ħabib tiegħi fil-kasu batuli u battulu bil-ġlek kollox. Imma xaxar wara dan l-istess bniedem li ċempiltlu Kien arrestat għal xillikja ċerti dokumenti tal-Papa li ma kellux ovvjament jillikja. Imma kif jiġu l-affarijiet. Tidħol fihom hekk l-affarijiet, però l-iktar ġurnata favorita tas-sena tiegħek għal Praspar hija April Fool u għalli mel jekk tittamel ċajta trid tagħmilha Kmini, kmini fil-ħodu. Kmini fil-ħodu, għalli kulħadd ikun għadu rieqed u ma jintebaħx. U inti hemm ċertu kappillan tal-Siġġiewi? Ija, di dejjem nagħmlulu xi ċajta tajba. Dejjem xi ċajta tajba fuq il-Facebook, jiġifieri u għadu ma tgħallimx. Le, le, le. Jiblaħħa kull sena.
Ovvjament jaf li ħa nagħmlulu xi ħaġa, ma ma jkunx jaf x'inhi, nħallu ilu sorpriża.
Sa naraw mela, is-sena d-dieħla. Erba' snin ilu, però inti ehm, skoprejt li kellek cancer. U meta rrakkontajt li kif skoprejt, xi kultant hekk ngħid l-affarijiet ikunu għalik għax inti għatli li li kieku. Ma ksirt Inti ksirt sieqek. Ija.

biex nidħol fid-dar, għax ħafna kienu jinżaw iż-żarbun biex ma jdaħlux mikrobi. Insejdi l-ittra, morta lija, il-biss iż-żarbun ta' kaf kaf u saqajja feqqet. Fit, ehm, jiru nizel it-taraċ ehm, ksir siji. L-isptar, ovvjament ma żewx joperawni mill-ewwel għax saqajja ntefħet ħafna u ħaduli l-X-ray u xi ħadd rada l-X-ray u nduna li hemm xi marki. Fimt? Ġiel onkoloġista, kombinazzjoni kien ħabib tiegħi, ġie rani, ma kunx naf għalfejn. Ehm, Sibtu sar jaf u ġie rani. Ehm, Umbat Qaluli li hemm xi ħaġa li rridu ninvestigaw u bdew l-investigazzjonijiet, CT scans u PET scans u fl-aħħar il-PET scan irriżulta li vera u biopsies irriżulta li vera kelli linfoma. U To be fair, il-professur għalli li it's curable, ehm, ma rrit namel sessions ta' kimoterapija. Ehm,
Bżajt, father. Hmm.
Tibżaw. Għax tara. Ma tkunx taf. Bżajt liktar.
Ma tkunx taf kif ħat ispiċċa l-affari, ehm, ikun hemm dejjem riskju li tmut, mhux hekk, ġifieri naħseb qudiem il-mewt kulħadd jibża'. ma nistix ngħid li bżajt ukoll u bkejt ukoll. Però mbagħad tħalli fidejn il-mulej u fidej il-professur. Għax isu dak li kun jajtu dak fader, jaf li sejr għant il-mulej u hekk ma. Inti qabel minti fader, inti persuna. Ekku.
Ehm, Jien meta għaddejt minn din l-esperjenza għedt aħna verament ġifieri jien bniedem bħal ħaddieħor, mhux għax qassis jew għax sor jew għax papa. Aħna bnedmin bħall-oħrajn. Il-papa wkoll għandu problemi ta' saħħa, Ehm, bħal kulħadd, aħna nies bħal kulħadd. Mhm. Ehm, però titħol mbagħad titħalli fidejn il-professur u jmexxiku. Tafdaħ, ehm, mhm. ma qatt naqra xejn u din qenitna ħafna għax ikun hemm min joqgħod ifittex u jimla moħħu u tisma' esperjenzi ta' nies li forsi għaddew u minn dik l-esperjenza u kienet kellhom esperjenza ħażina, allura ddeċidejt li ma naqra xejn, afdajt idejja b'għajnejja magħluqa lill-professur, nirringrazzjah minn hawn minn hawnhekk, u l dawk kollha li kienu miegħu, u bdejna din l-avventura wkoll barra l-operazzjonijiet li kelli ta' saqajja, din l-avventura tal-kemoterapija. Però kienet esperjenza li kabbritni minn diversi lati. L-ewwel nett tirrealizza meta tieħu dak ix-xokk kemm aħna ħafna drabi ehm, nibbażaw il-ħajja tagħna fuq dak li hu materjali. Mhm. U ħafna xogħol, u ħafna ħidma, u flus, u kulħadd irid il-flus, u nara minn fejn ġibu l-flus, imma fl-aħħar mill-aħħar ma ħadd xejn miegħek. li ħa tieħu miegħek kemm inti ppruvajt tibni relazzjonijiet sbieħ mal-oħrajn u taqsam minn dak li għandek. Ehm, ħafna nies jisom qas jirrealizzaw għadi. Ehm, għaddejn ġirja maġla u l-ħajja naħdu for granted u naħsbu li ma sammu tuqat. Ehm, ma kultant tiġi faċċjat minn realtajiet bħal dawn li teżizlek ftit eh, li lek innifsek u tfittex naqra x'inhuma l-prijoritajiet u tipprova tagħmel il-prijoritajiet. Jalla m'għandekx għalfejn tgħaddi minn dawn l-esperjenzi biex tinduna dawn l-affarijiet li qed tgħid inti. Ovvjament.
It-tieni nett jien bħala qassis ovvjament niltaqa' ma' ħafna nies morda, anke fuq ix-xogħol tagħna ġili kellna nies morda bil-kanser. bħalissa tiġini f'moħħi persuna partikolari li anke konna morna naraw l-Ingilterra li mietet propju fil-ward il-hematoloġija fej kont hemm jien. U allura minn din l-esperjenza tħossok verament qrib il-marit u wieħed minnhom. Din jisu biex ngħidu within inverted commas ngħid dak kien is-sabiħ ta' din l-esperjenza li ħassejtni vera wieħed minnhom, wieħed daqshom. Fil-fatt l-ewwel weekend wara l-ewwel sessjoni tal-kimoterapija, tal Kont tlabt il-patri tal-isptar biex nagħmel quddiesa fil-korutur u kienet interessanti l-għaliex mħabba l-Covid ma kienux qed jagħmlu quddies, ma kienux qed iqarbnu l-morda. Kien hemm waħda qalt lilni minn Marzu biex nitqarben.
Min jafx ferħa ħadd inti li tista' li tista' tagħmilhom quddiesa. emozzjonanti ħafna. Ehm, u t-tini net apprezzajt ħafna s-servizz tal-isptar. Il-nurses kienu vera u t-tobba ovvjament ehm, u dak kollha involuti jagħtu il-100% lill-pazjent ehm, speċjalment ovvjament fil-ward tal-hematoloġija. U Kont narahom dawn in-nurses, speċjalment għax ovvjament it-tobba jiġu kuljum ukoll, imma n-nurses mod speċjali kellhom hekk dan is-sens ta' mħabba lejn il-pazjent u mhux ġast ġew jagħmlu xogħolhom.
Jagħmlu xogħolhom ma ikellmuk jitku miegħek, jaraw x'għandek bżonn. Kont ngħidilhom il-fatt biss li qabel toħorġi tgħidu li għandek bżonn xi ħaġa. Dak li jkun ittellgħu s-sema. Fil-vera sens tal-kelma vokazzjoni. Ekku, ekku. U allura nħeġġeġ ħafna li żgħażagħ li eh, qed jaraw x'karriera jistgħu jagħmlu, in-nursing eh, u l-mediċina tistgħu tagħmlu ħafna ġid.
Fader, ġej il-miliet fid-dar tal-providenza. X'ikun hemm x'tagħmlu?
Il-Milied ehm, huwa żmien impenjattiv ħafna. L-ewwel nett inkun qed nippreparaw għal maratona tal-ewwel tas-sena. Ehm, dak kollu li jitlob. Ehm, ħafna marketing, ħafna intervisti li mmolaw bħalma qed nagħmlu llum. Imma mbagħad ovvjament għandna daw il-persuni li jgħixu magħna li tit tissapportihom biex il-miliet ikun esperjenza sabiħa lihom. Residenti jibdew minn kmieni minn Novembru jagħmlu xi play partikolari, jinaqdu magħhom atturi lokali wkoll allura tkun attività inklusiva ħafna. Ħafna drabi jkunu xi play ta' xi sija jew siegħa u nofs. Ehm, li mbagħad ġieli għamilna din ir-rappreżentazzjoni anke fl-Istitut Kattolku biex igawduha eh, in-nies ukoll. Tkun miftuħa l-nies ukoll din l-attività ehm, barra r-residenti nfushom u l-ħaddiema tkun miftuħa għall-pubbliku wkoll. Ehm, mbagħad ovvjament konna xi naqra um, entertainment. Parties. Parties. Banet. U jiġu xi banet u koll, tifhem ġifiri. Għadkom um, l-irkant u koll. L-irkant tal. Li min għada Innada ħajkunu eżebiti il-parlament. Il-parlament. U jibqaw sal-miliet. Eżatt, u bat. U bat ikunu eżebiti d-dar ta' Providenza fejn fl-ewel tas sena jkun hemm irkant online. Um, Belgraviaauctions.com.
Ekku.
u jkunu jistgħu ġifieri se jmorru jarawhom il-Parlament u mbagħad jagħmlu l-auction tagħhom. Nirringrazzjaw l-artisti illi joffrulna dawn il-pitturi tagħhom b'xejn. Meta ovvjament jistgħu ibijowhom u jaqalgħu xi ħaġa tajba tagħhom għax għandna xogħlijiet verament sbieħ ta' artisti rinomati wkoll. U ovvjament intkom miftuħin kull jum għad-donazzjonijiet ta' min jista' jagħti ovvjament. F'Lulju li għadda l-Arċisqof għamlek Vikarju Episkopali għad-Djokanija kelli naqrajna x'ingerfiex kieku skur. Xi tfisser? Mela. Zitt iktar ma lista tal-affarijiet li għandek xtaqqa. Huwa ministeru importanti ħafna fil-Knisja. Ik eh, naraw anki l-atti tal-Apostli ehm, biex il-Knisja tkun tista taqdi l-foqra. Kienet ehm, ħolqot il-Ministeru ta' Diakonat Għażlu seba' djakni biex ikun jistgħu jagħmlu jagħtu dan is-servizz biex l-appostli jkunu jistgħu jiddedikaw il-ħin tagħhom għall-evanġelizzazzjoni, għall-predikazzjoni. U allura l-Knisja tul iż-żmien dejjem kellha l-qalba, il-fqir, il-batut, u jien se nkun qed inkun insomma sax. Issa qed jgħaddu x-xhur. Ehm, responsabbli mill-ħidma tal-Knisja ehm, f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam soċjali. U l-Knisja għandha diversi entitajiet, ehm, dar tal-anzjani Kazalijone u dar tal-kleru li toffri residenza lil saċerdoti li jkunu morda jew anzjani. anzjani ħafna minnhom ikunu, ma jista' jkun hemm saċerdoti morda li jkollhom bżonn ukoll ehm, ftit żmien hemmhekk. Mbagħad hemm il-Kummissjoni Migranti li eh, tiħosib il-migranti ehm, f'dak kollha li jkollhom bżonn. U għandna wkoll il-Fondazzjoni Sebħ li tagħti ehm, residenza lil tfal u anke toħloq awareness dwar vjolenza domestika, ovvjament kontra vjolenza domestika u anke tagħmel outreach man-nies biex toħloq iktar kuxjenza favur ċertu drittijiet li għandu jkollhom in-nisa u anke kif niġġieldu, kif diġà semmejt, il-pjaga kbira tal-vjolenza domestika billi pereżempju jmorru fi ħwienet, pereżempju issa f'Diċembru għadhom kif għamlu din il-kampanja jmorru fi ħwienet u jtuhom sticker li jistgħu waħħluha mill-ħanut biex jekk ġiet klijenta li għandha dil-problema tal-ħanut jista' jgħid l-isma. Ċempel dan numru. Allura, mod kif anke tal-ħanut jista' jgħin. Indirect. Ekku. Biex. Very, bil-Ingliż ngħidu a subtle way of doing it. U ovvjament naħseb żdiedu xi ħames sigħat oħra mal-ġurnata tiegħek. Ekku. B'dan ix-xogħol kollu.
Barra minn hekk hemm ukoll il-Caritas li jagħmlu ħafna xogħol ma' persuni li waqgħu fil-vizzju ta' droga, ma' gruppi ta' separati, ehm, nies li jiġu jitolbu l-għajnuna tagħhom għal raġuni differenti. Il-ħidma ta' djakonija fil-parroċċi wkoll li hija parti essenzjali mill-ħidma tiegħi li rridu nistapportjaw il-kappillani biex meta jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet ta' tbatija jew ta' faqar ikun jistgħu jgħinu lil dawn in-nies. Għandek ħafna x'tagħmel faħar. Il-fqir ma jistax jistenna jgħid il-Papa. Allura nippruvaw naraw kif nistgħu nagħmlu biex ngħinu l daw il-persuni. Qegħdin jgħiduli biex nagħlaq imma jiena ma nisax nagħlaq qabel ma nsemmi your latest, il-latest tiegħek, ħajkollok toħroġ il-mobile. Għax issa il-father qed apparti li tħobb il-fotografija u ċ-ċajt u ktibt il-ktieb taċ-ċajt, mhux ktieb taċ-ċajt, il-ktieb li fih iċ-ċajt, tajjeb. Inti issa qed tikteb il-poeżiji. Vera, di xi ħaġa li bdejt qisu xi xahar u nofs ilu. Qatt ma kont ktib poeżija. U kien hemm poeżija ċajta fuq il-Facebook u żidt paragrafu ieħor biex nibata botta lil xi ħadd. Ah. Ehm, u għettilla kem għabbilta tajjeb. Ah. U bad bdejt nikteb il-poeziji. Ma Per eżempju, ksibt waħda fil-birthday fuqi, ksibt eh. waħda fuq il-birthday ta' xi ħadd ta' xalqet 50 sena. Eh. Ehm, u dal-aħħar, eh, ksibt waħda fuq ix-xita li kienet skarsa. Hmm. U dal-aħħar eh, ġew l-scouts, għax jiġu ġili l-scouts jikkampjaw fil-ġnin tad dar tal-Providenza, u kien hemm erba' srieda u sfrattawhom u ġew taħt it-tieqa tiegħi fl-erba' nofs ta' filgħodu. Is-srieda.
U ktib din il-poeżija. Għax għajmuk. Naqra? Eh, le, mela.
Is-serduq.
Ħarab is-serduq tal-kina u fl-erba ta' filgħodu qabel qomt ngħid il-matutina qajjimni għax għadin għodu għodu. U baqaj qaqi se tloħ ix-xemx ja żveljarin, jaħasra kien għadu l-ħin għalla żenin u li li qajjimni xbin. F'San Pietru ftakart imma dak il-ħin ma dabtx u d-dlonk frixi farfart għax jaħti miskin. Fakkarni sedu li tfakkar sbieħ il-jum biex kuljum kif inqum infaħħar lil Alla għax midjun. Tajba?
Jina kolla smajtom ġifiri, ma di l-iktar ħelu, kolla ħelwin, kolla zbie. Pero, ehm, għamlu ktib ġifiri jissa. U s-sanaraw.
Daw Ma tagħmilhomx pereżempju tgħid il-lejla nakteb waħda. Mhux hekk. Tiġik naqas ispirazzjoni. Ġieli nqum fis-sieta filgħodu jew kmini filgħodu tiġik idea tgħid tagħmilha. Naraw. Grazzi Fader, grazzi tal-li ġejt, jiena ftakart irridu nirringrazzjaw lill volontira u l-ħaddiema kollha tajjeb tad-dar tal-Providenza għax għatlek hekk tinsa inti ħaniftakar jien. Ġej il-Milied forsi bħala soċjetà nitgħallmu iktar nirrispettaw lin-nies b'diżabilità. Ovvjament niftħu naqra jdejna u nagħtu d-donazzjonijiet kemm nistgħu u xi ngħidlek, grazzi talli ġejt fil-ġurnata off tiegħek għax naf li l-ġurnata off tiegħek u Mela jiena għalik għandi fwieħa The Icon by Antonio Banderas grazzi lil Tashbish Perfumery u għandi presepju ħelu ħelu minn għand Valletta Glass. Gustu, so! Proset. Oh, hello.
Grazzi, grazzi ħafna ħafna fader, grazzi. U qabel nalaq nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi lil Herba Ellison, il-Gabi Vella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjeġ u l-Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumidġu plilkom minn Ferrara Kaza. Amrita Footcare and Wellness Centre, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, KFC, Mayoka Spas,